Ngā te tūmanako ki te Atua, te aroha. Te tauranga o ngā waka ki Whakatū. E rua nā kura o tēnei rōpū, ā, ko nā Tama Tāne o Tauranga me nā Tama Wahine o Tauranga. Me kī, he roa tēnei kapa e moe ana, nā reira, te nui nō nā tamariki o te maro ka haere ki wēnei kura, koira te. Te pūtake i haere ahau ki te whakaako i tēnei kapa. Kua roa a Edward Te Moana i tū ana i te tūranga kaiako matua mō tēnei kapa. Hei tāna he wero tēnei te whakaako i ngā mahi tānerore a Hine Rēhia ki ngā kura auraki. Āe, nā reira, i roto i ngā whakaharatau mai te tau 2017 tae noa ki tēnei tau, ā, He mahi anō ki te whakaū ki roto i ngā kaiako, he aha te tikanga, o he aha te mea nui i roto i ngā mahi kapa haka, ara ko te reo me ōna tikanga, te hoki ki runga i ngā marae ki te parakitihi, kaua ki roto i ngā kura noa iho, ā, me kia pūmau rātou ki tō rātou ao Māori, me tō rātou ahurea Māori. I a au, i kura ai au i te kura auraki, engari i aua tau rā i a au i te kura, karekau he kura kaupapa Māori. Nō reira, he mōhio waku hoa kura ki te kōrero Māori, te whakarongo Māori, engari i ēnei rā, me kī ko te kirīmi o ngā tamariki kapa haka kei ngā kura Māori, kei ngā kura kaupapa, kei ngā wharekura. Nā reira, ko tēnei mahi he tauawhi, he whakaako i ngā tamariki kaua noho ki te haka, engari ki te reo Māori, ā, anō nei kai te ako rātou i tētahi reo tauhou ki ō rātou taringa. E hīkaka ana ngā kaihaka o ēnei kura nō Tauranga Moana ki te hoki atu ki te Papatūwaewae, me te mea koinei te tū tuarua o tēnei kapa ki ngā whakataetae ā-motu. He wā anō, kua tae ki te wā, kua eke te wā, ā, kia kuhu mai Te hunga o konei tonu, o konei tonu, ki te whakahaere i te kapa haka nei, engari i te wā, kai konei waku tamariki, waku irāmutu waha, ka tautoko ahau i ngā kura e rua nei ahakoa. Kei te hikaka mātou, kei te ngenge mātou, e maha ana ngā whakaharatau, ā, engari kua rite mātou te tauranga o ngā waka kia haere ki Whakatū, Tukua mai rā he māramatanga e, kia whakahoemiti. Ko te kaupapa nui o tō mātou tū i tēnei tau ki te heri i ngā kaupapa o te pūtake o te riri. Ko Pukehinahina tērā, ko Te Ranga, Te Whera nā. Mēnā tīpuna o konei a Hēnare Taratoa, a Hēni Te Karamū, Ia, nā reira, he, ahakoa he poto noa iho tēnei, tēnei tau ki te parakitihi, ono wiki noa iho mātou e parakitihi ana, engari ko te kaupapa te mea nui kei te kawe mātou ki whakatū, kia rongo ai te marea i wēnei kaupapa o nā hītori ki konei ki Tauranga Moana. Ko tēnei te tau whakamutunga ka tū a Edward hei kaiako mō tēnei kapa, i timata ia i te tau 2017. Koinei taku tau tuaiwa i roto i tēnei kapa, me kī i tīmata mai te maro i te tau 2015, nā reira te nuinga o nā tamariki i roto i tēnei kura, wēnei kura auraki i tipu mai rātou i roto i te maro, nā reira Kāre he kaiako e pīrani ana ki te whakaako i wēnei tamariki, koira te tikanga i haere ahau ki te awhi i a rātou. Ā, engari kua tae te wā, ā, me, me tiaki ahau i tōku hauora, ā, nā reira, nā te mea, ara, ka mihi koe inā nā haerenga ki tāwāhi, Ā, nā reira, koira te take kāre au i haere ki tāwāhi i ngā wiki kua pahure. Pouri ana te ngākau kei te haere a Matua Ere, engari kua tukuna ia i ngā mātauranga, i ngā mātauranga katoa ki a mātou, nō reira, kua rite, kua rite te tauranga o ngā waka. Ko te tūmanako ki te Atua, te aro.
Hei tērā wiki ka kite tātou i ngā waiata

Ko te reo te take.